सचू जी नमस्कार नमस्ते सर की हाल चाल छै मिथिला के मिथिला के हाल चाल तऽ ठीके ठाक छै की भेलै काल्हि दरभंगा में पैघ ड्रामा भेलै हाँ काल्हिखन दरभंगा में दूटा पैघ अथी भेलै काल्हिखन अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव के विधानसभा सदस्यता रद्द कऽ देल गेलनि

तऽ हमरा नहि बुझाइए जे भाजपाके जे कोर वोटर छै ओहिपर मे कोनो असर पड़तै बल्कि हम तऽ देख रहल छी जे क्षेत्रमे मिश्री लालके जे सदस्यता रद्द भेलासँ बहुत रास जे भाजपा से जुड़ल आ आर जे जदयू से जुड़ल लोक सब छथि ओ अपना अ, स्वयं के जे छै संभावित प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करऽ लागल छथिन तऽ तऽ से एकटा बड़ा अथी छै आ एहिमे नहि बुझाइए जे मने भाजपाके कोनो कोर वोटर परमे किछो असर हेतै से हमरा नहि देख मतलब इनकर आरजेडी बैकग्राउंड जे छै लागै छै कि इन- इनका पर भारी पड़ि गेलै जी जी बिल्कुल और भाजपा वाला इनका- इनका आरजेडी मतलब भाजपा बुझबे नहीं केलकै हम्म, हैं हम्म, बिल्कुल भाजपा वाला के लागल हेतै लोकल कैडर के कि ई तऽ बाहर के छथि हाँ लोक बाहरके छथि अच्छा तऽ चुनावी ई हेतै कि लेकिन भाजपाके दावा तऽ कमजोर पड़ि जेतै ने अलीनगरसँ तहन तऽ जदयू कहतै कि अहाँके कैंडिडेट जे तऽ जेल जेल चलि गेल विधायकियो खतम भऽ गेल बिल्कुल ई- तऽ आब हमर सीट रहै हमरा सीट लौटा दिअ हँ ई संभव बात छै आ अपना कतौ ने कतौ अंदर खानी बात चलि रहल छै भऽ सकैए जे ओ ई सीट जे छै अलीनगरके सीट जदयूके खातामे चलि जाय तऽ जँ जदयूके खातामे चलि जेतै तऽ जदयू से तऽ एकटा नाम सुनै छियै ओहिठाम कि नीतीश प्रभाकर चौधरी अ, बड्ड पॉपुलर छथि ओहिठाम एकटा युवा नेता छथि अहाँके की खबर है

तऽ जे मिथिलाके लोक फसल रहए से हुनकर की अपडेट छै हुनकर अपडेट छै जे ओतऽसँ जे छै से ईरानके जे गवर्नमेंट छै से भारतके लेल जे छै एयर स्पेस स्पेशल रूपसँ खोललकै आ रातिमे दूटा फ्लैट एकटा डेढ़ बजे आओर एकटा भोरमे जे छै से एकटा फ्लैट एलै जाहिमे मिथिलाके सेहो किछु स्टूडेंट आओर मजदूर सब छथि जे वापस आबि रहल छथि एकटा नीक बात छै कि कने राहत के बात छै आ या राहत के बात इहो छै कि एखन तक केकरो कोनो कैजुअलिटी के खबर नहि छै तैं भारतीय आ, मिथिला के हो या भारत के जे बच्चा छथि जे म- मजदूर सब सुरक्षित छै सब सुरक्षित छथि ई नीक बात चलू ई जे छै माँ जानकी के कृपा से ई छै आ एकरा बाद ओ जे

अहाँ तऽ म- म- अथी छलहुँ बिजी छलहुँ अहाँ फेर केना एलहुँ एहि परमे एहि परमे जे छै से दुनूमे जे छै से बासाबसी भेल एना वकील साहब खबर जे छै से वकील साहब कनि दबंगई करऽ लगलखिन ताहि परमे जज साहब हुनका डिटेन केलखिन एस एस पी के बजाओल गेल आ हुनका जे छै से अरेस्ट कऽ लेल गेलनि हेँ तऽ वकील साहब जे छै जे जज साहब से मुंह लगबे लागले तऽ न्यायपालिका के डंडा चलि गेलै जी बिल्कुल आ वकील साहब के जे छै लाल ल- मतलब लाल घर में पहुंचा देल गेलै हाँ लाल तकर बाद वकील सब अ, सुनै छियै कि बहुत रिएक्शन में भेलै आ किछु वकील सब काल्हि खन प्रदर्शन केने रहथि ओहि संगे कि जे एकटा विरोध करै छलखिन हँ, हुनको जे छै से अ, हिरासत मे लेल गेल रहै लेकिन बाद में छोड़ि देल गेलै हाँ बाद मे छोड़ि देल। थाना से जी तऽ ई लेकिन न्यायपालिका के अंदर में एहि तरह के विवाद उचित नहीं छै जी आ, बिल्कुल मतलब हमरा लगे एक लक्ष्मण रेखा दोनों दिस से पार भेले शायद जी जी जी तऽ एहि लेके बार बहुत अथी अ, कर रहल रहे अब देखियो आगा की होइ छै जी तऽ एकरा अ, हमरा लगैए कि ई सब मिथिला के बहुत बर्निंग इश्यूज रहे हम्म, हम्म। तऽ सोचू जे अहाँ समय देलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद जय मिथिला जय मिथिला